Dik hi l-ħajja hija esibizzjoni artistika minn Joseph Agius li jiddawwar lil viżitaturi b'oġġetti ta' ċeramika li jirrappreżentaw is-sabiħ u l-ikrah tal-ħajja ta' kuljum li b'hekk qed titfa' dawl fuq realtajiet differenti. It-titlu ta' C'est la vie eh, ġie magħżul għax ix-xogħlijiet, it-temi li Joseph għadu set jaħdem fuqhom huma kollha xi ftit jew wisq affarijiet li ngħixu magħhom ta' kuljum li huma parti mill-ħajja. Kemm ħżiena u kemm ukoll dawk aktar pożittivi. Però huwa wkoll daqsxejn ta' tongue in cheek kif ngħidu, daqsxejn sarkastiku wkoll għax ovvjament qegħdin nammettu li hawn dawn l-affarijiet ħżiena, però fl-aħħar mill-aħħar huwa diffiċli tagħmel xi ħaġa u nispiċċaw ngħixu bihom u naċċettawhom bħala xi ħaġa fil fil-ħajja ta' kuljum tagħna. daw il-bicċiet li għandha ċeramika qed nuri l-affarijiet li ħafna drabi nsibu ta' madwarna kuljum. Problemi li jinħolqu fid-dinja, gwerer, problemi ta' ġenoċidju, u anki affarijiet sbieħ bħal bħat-twelid, bħall-imħabba, u varji temi oħra. It-titli tax-xogħlijiet ta' Joseph huma importanti ħafna u vera jgħaqqdu u jsiru parti mill-artwork innifsu. Dan għaliex Joseph jispira ruħu minn ħafna affarijiet u kultant juża anke metafori li mbagħad jiġu trasmessi fit-tafal. Il-materjal huwa t-tafal u mbagħad wara li nimmodellah u kollox nuża ċertu glazes u kuluri u ntella' temperatura ta' stoneware Bejn wieħed u 1200 grad Celsius. L-ispirazzjoni tiegħi jiġu minn varji affarijiet differenti, bejn li nara madwari, il-problemi soċjali, bejn għadu każ nisma' xi lirika jew xi metafora u minn hemm nibda billi tiġini din l-idea u mbagħad noħloqha bħala bil-materjal li nuża jien iċ-ċeramika. Jispira ruħu minn ħafna affarijiet, mill-aħbarijiet, mix-xogħol tiegħu ta' nurse, u juża anka metafori li mbagħad eh, jiġu trasmessi eh, permezz tat-tafal joħloq dawn kważi litteralment kultant bħalma wieħed jista' jara fl-artwork li jismu Relationships in a Nutshell fejn qiegħed propju juri n-nutshell b'dawn il-figuri qegħdin f'relazzjoni flimkien. Ma tantx hemm varjazzjonijiet daqshekk kbar fl-istoneware ceramics, però mbagħad meta nkun qed nibni composition nipprova nuża harmonic u complementary colours beige biex imorru tajjeb ma' xulxin il-kuluri. U speċi xi kultant indaħħal materjali oħra biex inżewwaqhom mal-kuluri taċ-ċeramika. Ma tridx qishom jiġu daqshekk stereotyped kollha l-istess, nipprova nvarja naqra kuluri u hekk speċi. Nħoss ili dan l-aħħar 35 sena nagħmel iċ-ċeramika hawnhekk u maż-żminijiet jiġifieri nipprova nvarja naqra t-tema u skont bil-buri li nkun jekk inkun buri ferrieħa nagħmel ċertu affarijiet ta' tema ferrieħa jekk ikolli naqra forsi dwejjaq u hekk imbagħad Nuża temi li iktar ikunu naqa' morbid u naqa' ta' dwejjaq. L-eżibizzjoni għandha sat-tnax ta' Frar ġewwa l-kamra ta' fuq l-Imqabba. Inkunu miftuħin kull jum sa nofsinhar u darbtejn fil-ġimgħa niftħu wkoll filgħaxijiet mis-sebgħa sad-disgħa.